Sabyr käsesi. Powest. Awtory, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýew. Haramylyk goç ýigidi har eder. Görogly eposyndan. Sud edilýän, iň soňky sözüňizi aýdyň. Günäkäriň oturgyjynda oturan ýaş gelin göwünli-göwünsiz ýerinden galdy. Bir zat bokurdagyna tegek bolan ýaly, az salym gürläp bilmän, ýuwduna-ýuwduna aşak bakdy. Hiç bolmanda, ýekeje gezek balalarym görkeziň, didarlaryndan bir ganaýyn diýesi geldi. Ýöne üç güne çeken sud diňlenişiginde öňem telim ýoly özelenipdir aýdan bu sözleri ýene-de ýeliň ugruna gider öýtdi. Sud edilýän, aýtjak zadyňyz ýokmy? Ol üstüne suw guýlup, ukudan oýarlan ýaly tisginip gitdi. Bar. Üç çagama rehim ediň. Şolar welin hor bolmasyn. Iň bolmanda, çagalar öýüne ýerleşdirmäge kömek ediň. Gelin aňyrdan dynzap gelen gözýaşyny saklap bilmedi. Näçe gündür, soky daşy ýaly bolup ýegşerdip, ýere sokup gelýän aladalardan, gutarnyksyz oý-pikirlerden ýaňa güýz ýapragy deýin solup ugran ýaňaklaryndan ajy gözýaşy üzülen monjuk kimin paýraşyp gaýtdy. Sud edilýän, başga etjek haýyşyňyz, aýtjak zadyňyz barmy? Gelin aýasy gabarçak-gabarçak gataňsy elleri bilen gözleriniň ýaşyny syýyldy. Çagalarym enesiz, atasyz, göreniň gapysynda syňsyraşyp ýörmese bolany. Meniň başga haýyşymam ýok, aýtjak zadymam. Şondan soň suduň haýbatly kürsüsinde oturan adam gözünden äýnegini aýryp ýerinden galdy-da, Eger başga aýtjak zadyňyz bolmasa, sud maslahata gidýär diýip, öňündäki kagyz-galamlaryny ýygnaşdyrmaga durdy. Goja tut. Obanyň gaýry çetindäki gowaçaly kartanyň bir gyraragynda at gaýtarym aly meýdana saýa salyp oturan äpet dudy oba adamlary şeýle atlandyrýarlar. Bilinden gujaklanlarynda üç adamyň eli zogurdan biri-birine ýetýän bu tuduň ýaşy gör näçekä? Şony welin, bilýän ýok obada. Adamlaryň aýdyşy ýaly, dünýä döräli ýaşap ýören Kasym aga-da, Alla bilsin oň ýaşyny, bizem-ä oglankak kän iýipdik tudanasyndan diýäýerdi. Ýöne goja tuduň köp-köp gowgalary başyndan geçirendigi-hä ýedi ýaşaryndan ýetmiş ýaşlysyna çenli belli bu obanyň. Käteler aksakgally ýaşulularyň güneşräk bir ýere ýygnanyşyp, Ýaşlyk ýyllaryny ýatlamalar bar. Ana, şeýle gürrüňçiliklerem aýlanyp-öwrülip hökman goja tuda syrygar. Şonda maňlaý gasynda ýaşulular başlaryny ýaýkaý-ýaýkaý baý gürrüň bererdiler-ä onuň gören gowgalaryny. Segseniň onundan gädip ugran bakaga-ha gürrüňiniň bir ujy tuda ýetende, çep gaşynyň ýokarsyndaky çapagyň yzyna elini ýetiren duýman galýar. Her gezegem şeýle ýagdaýda Berdi şyhyň gyzy bilen soňky duşlugyny ýatlaýar. Garaň gatly şaýyň uçurlary tudy il gözüne pena edinip, selbi bilen süýji-süýji arzuwlaryň kölünde ýüzüşleri, birdenem ýerden çykan ýaly bolup, Berdi şyhyň uly oglunyň iki nökeri bilen öz üstüne topulyşlary çaklyksyz göz öňüne gelýär. Şol wakanyň soňuny ýatlamak Berdi aga diýseň agyr degýär. Barybir ony ýatlamanam bilenok. Özüniň şuwlap inýän üç gamçynyň aşagyna düşüşi, her gezek gamçylaryň degen ýerini pyçak ýaly kesişi, gyrmyzy ganynyň joralanyp akyşy aňynda galypdyr. Soňam Soňam gijäniň bir wagty Tuda mäkäm saralgy halda özüne gelşi düşerdi ýadyna. Edil şol gije Bakynyň halyna gyýlykmy, nämemi, Gögem baý dökübilipdir gözýaşyny. Asmanyň düýbi deşiläýdimikä diýdirýärdi. Tuduň gür ýaprakly şahalary dagy bolmadyk bolsa, Baky näler buýup galaýmalydy şol ýagşa. Ana, onsoň Baky-ha özüniň halasgäri hökmünde garaýardy bu tuda. Diňe olam däl, başga-da niçeme adamyň gussaly günlerine gynanç bilen başyny yrap, şatlygyna şaýat bolan, ençe-ençe aşyk-magşuklary del gözden ýaşyran tut ol. Şeýle bolansoň, köklerini geçen asyrdan alyp gaýdýan agajy obanyň uludan kiçisi gözleriniň göreji ýaly görýär. Oňa ýönekeý bir agaç däl-de, mukaddeslik hökmünde seredýärler. Ýöne hemmeleriň apalap ýören agajy soňky döwürde Muhy brigadiriň-ä gözüne gelmän ugrady. Batyr iki ýyl bäri pagta plany dolup bilmezliginem şondan görüp, asyl jyn düşäýdi. Oturan-turan ýerinde-de gürrüň etdi. Hä, şol bipeýda agaçdan dynmasam boljak däl-ow. Ep-esli meýdan tutup dur, gowaçalar eýikdirmän sluşaý diýip. Onuň bu gürrüňlerini eşidenlerinde obanyň ýaşulularam galdylar uly basga. Gel, gel, mohy bir zat ýykjak bolsa, tapan däldir-ow indi şondan başga dal-daragt diýşip. Brigadiriň gürrüňini çynyrgadyp ugrandygyny bilibem, üç-dört bolup, ýörite töwerlä bardylar. Il arasynda Gurban göni lakamy bilen tanalýan aksakgal-a bara-barmaşa Mosnoslawam durman Mostapasyny oklaýdy Muhy brigadire. Inim, senden ozalky brigadlar-a her ýylam dolardylar planyny. Senem il arasynda nokga-nokga edip, bar günäni şu tuduň şahalaryndan asyşdyryp durma-da, birazajyk işiňi oňarjak bol. Häzirki zamanyň ýaşlarymy beýle-beýle gürrüňleri çekip çydajak? Özüni oba emeldary saýyp hondan bäri bolup ýören Muhy Gürrüg-ä asylam çekmez. Ol elindäki çybajygy bilen brigadir bolan gününiň ertesi geýip ugran aktiw ädigini ýuwaşja şyrpyldadyp oturyşyna, şlýapasyny buýnuzygyna süýşürdi-de, Gurban göniniň görüçlerine çiňerildi. Sluşeý, ýaşuly, akyl ýaşda bolmaz, başda bolar diýip aýdanlaram bihal adamlar däldir. Senem gaýrat et-de, maňa akyl öwretme. Onsuzam ýer tapamok akylyma şu gara kellede. Soňam bilip goý, paýtagtyň kaşaň tehnikumynyň gaty kagyzam berläýenok her ýetene. Şony almak üçinem telpek sokaryňda birazajyk şygyrdy bolmaly, şygyrdy. Umyt bilen gelen ýaşulularyň ýüzlerine kül urlan ýaly boldy. Olar bir-ä agzynyň sarysy gitmedik brigadire, birem Gurban Gönä seredişdiler. Hälden oturmagyňam känbir ebeteýini tapman, hasasyna agramyny atyp duran Bak aga-ha sakgalynyň uçlaryny agzyna salyp, ýöne başyny ýaýkaberdi. Agtygy ýaly oglunyň özi bilen harçaňlaşyp durşy Gurban güniniňem biraz çetini gyzdyrman durmady. Inim, biz saňa däl, seniň kakaňa-da öwrüde-öwrüde gelendiris akaly. Senem beýdip ketjalyk edip durma. Özüňden uly bir zat diýeninde. Onsoňam, tut ýykanyň bilen planyň bitýän bolsa, iki dollardyň geçen ýyl. Öý ýaly bolup oturan ne gözel peýwendileri gyryn-jyryn etdiňiz-ä, ekişiň öň ýany. Beýdip Muhy brigadir bilen ylalaşyga gelip bolmajagyna göz ýetiren Baky aga agzyndaky uýap ýetişmedik nasyny bir gapdala tüýkürdi-de, ýuwaşlyk bilen Gurban göniniň çäkmeniniň syýyndan çekdi. Ähim, ühüm, ardynjyrabam. Äl aýt, sakgaldaş, beýle dyzaberme ýaş oglanyň üstüne. Elbet, Muhy hanam il üçin etjek bolýandyr gowusyny diýdi. Yzyndanam, Bi zamanyň ýaşlaryny gyrgyrlap alyp bilmersiň, myrmyrlap alaýmasyn diýen röwüşde Gurban göni gözüniň gyýtagyny aýlap goýberdi-de, sözüniň üstüni ýetirdi. Muhy han bir ýaş oglandyr. Düşündirsek, elbet diňlär sözümizi. Keýpimizem uçurmaz bir agaç üçin, dogrumy, Muhy brigat? Hä, Baky aga, sizem soňuny bulaşdyrdyňyz-ow. Sluşaý, düşüniň-ä, bize bir tutdan näme peýda bar? Şol ýerden aljak pagtamyzdan welin näçe zatlar edip boljak? Iň bärkisi egniňizdäki köýnegiňize çenlä-m pagtadan siziň. Wah, arman, sowadyňyz ýetenok-da bi zatlara. Alaýt inim, juda kejenek ekeniň-ow sen. Bir depen ýeriň depip dursuň. Iki daban ýerden dünýäň maly önýän bolsa, mellegimize ekip beräýeli şol ýere ekjek gowaçaňy. Muhy brigadir ýerinden galyp bir gerinjiredi-de, balagynyň çaňyny kakyşdyrdy. Beýdip azara galmaň, bize-de azar bermäň. Onsuzam ekişiň öň ýany aladamyz ýetik howsy luşy. Ol gürrüňini gutardym edip, elini arkasyna tutdy-da, birki ädim beýleräkdäki kiçiräk tümmege çykyp, ýaplary arçaşdyryp ýören daýhanlara syn salmaga başlady. Onuň beýdip gidişini halamadyk Gurban Göniniň-ä gahardan ýaňa sakgaly Titir-titir edip, süňkleri çykyşyp duran ýüzüniňdir almanyň sapagy ýaly boýnunyň damarlary tar-tar boldy. Ol başyny ýaýkap, nas kädisiniň düýbüni taýagyna tyrkyldadyp urup duran bakaga seretdi-de, Heý, sakgaldaş, sakgaldaş! Öz abraýyny bar zatdan ileri tutan bir zatdyr bi. Muňa seniň ötüki ýylanyň hiňden çykaraýjak ýagşy sözleriňem kär etmez. Asyl, atan okuň nyşananyň hol beýlesini tozadaýandyr görseň? Bak aga alaçsyz halda dillendi. Ýeri, indi nätsek diýýäň göni? Nätsegi bolmaz oň. Düýeden uly pil bar diýleni. Atan okumyzy ýele goýberip, baş ýaýkaşyp oturandan gideliň kontura. Mergen başlyk bir akyly goýalyşan adamdyr. Düşüner bize. Brigadirden göwni galan ýaşulylar wagt ýitirmän ýola düşdüler. Muhy olaryň yzyndan seredip durşuna, Halys pişelerini tükedipdirler-ow aňka saşan garrylar diýip, içini gepletdi-de, şlýapasyny bulaýlap, gyzlaryň işini gözden geçirip ýören kömekçisini çagyrdy. Orta boýly hortap ýigit az salymdan onuň gaşynda häzir boldy. Sluşaý, Rejep, men häzir garaža baryp, zynjyrly traktor ýollaryn bäri. Özüň ýanynda bolup, şol bipeýda tudy sogurt köki-damary bilen. Menem geljek gorun basym. Öňem Muhy käwagt Ýok etmeli-ow şo garry läheňem diýende, bokurdakdan bärden aýdýandyr diýip ýören ýaş ýigit birbada gulaklaryna ynanmady. Brigadiriň bu aýgytly sözleri onuň üçin tomsuň güni ýyldyrym çakandan enaýy bolmady. Gürländi dagy, sesem birhili sandyrap eşidildi. Näme? Şol goja tudumy? On-ä birden ýüz-gözüň dagy üýtgäýdi. Ataň ekäýene däldir-dä ony? Aý, ýok. Ýöne tutuş obaň adamlary, Ýeri, bes etsene! Senem hälki garrylaryň gumuny tozadyp başladyň. Birdenem ol zat ýok ýerden gyzarylyp ugrady. Sluşaý, maňa adamlar däl-de, pagta gerek, düşünýäňmi, pagta! Şu ýylam planymyzy doldurmasak, bilýäňmi näme boljagyny? Seniňem başyňdan sypamazlar. Ol birsalym diliniň keýpini görensoň, Äý, bulara gep düşündirip bolasy ýok-la diýip, gahar bilen elini silkdi-de, ulagyna tarap ugrady. Bäş-on ädim ýöränsoňam yzyna gaňyrlyp, Sluşeý, traktor geldigi egleme. Goparansoň düşelgäniň ýanyna eltdiräý süýredip, diýdi. Rejep yzynda çal tozan galdyryp, barha uzaklaşyp barýan ulaga seredip durşuna, Muhy ketjala tudy ýykmagyň kül-külüne düşüpdir welin, Soňy düz bolsun-la diýip içini gepletdi. Şondan soň onuň iş bilenem kän bir weji bolman, hol beýleräkde howalanyp görünýän goja tuda garşy mytdyldap ugrady. Mart aýynyň başy bolansoň, çyplaň çybyklary ýaz şemalyna çalaja yrap oturan agaç göwnüňe bolmasa, özüni juda sowuk garşylana meňzedi. Misli ol häzir. Men seniň ýeke-täk syrdaşyňdym ahyry. Hiç kime aýtmadyk syrlaryňy maňa aýdardyň-a gelip. Menem saňa ikilik eden däldirin. Bibi bilen her gezek ikiçäk gürrüňlerimizi-de pynhan saklap, özüňizem il gözünden ýaşyrdym. Emma bu günki gün bir gyňyr brigadiriň göwün tapyp bilmediň. Ýa-da ynsanyň dostluga bar sarpa goýup bilşim şu diýip başyny ýaýkap oturana çalym edýädi. Rejep nebsagyryjylykmy, haýpygelijilikmi, garaz alasarmyk bir duýgy bilen tuduň emir-damar bolup ýaýran şahalaryny synlady. Soňam bir zadyny ýitiren ýaly onuň daş-töweregini nazar eleginden geçirip başlady. Gözleýän zadyny tapdy öýdýän. Birdenkä aşak çökdi. Az-kem çaýyr basan gumak ýerde mese-mälim saýgardyp duran köwşük yzyna tiňkesini dikdi. Bibimiň aýak yzlary. Iki gün geçse-de ýitäýmändir. Wah, özüm bulary ýok etmeli boldum-ow bu gün. Ol emaý bilen aýak yza elini ýetirip, ony üç mertebe maňlaýyna togap etdi. Basan yzyňa gurban seniň Bibim. Şol oturyşyna-da alaçsyz halda Off edip uldan demini goýberdi. Dowamy bar.